Oya jaduong', jaduong', Eh, jatelo.
to ma in gi diel? Eh, an gi diel.
Itero diel chiro?
Adhi chiro.
To diel modhero malichni, ma iwuoyo iwacho ang'o? Idwa diel modhero koso idwa diel? Adwa diel bwana, adwa nyiewo diel, diel adwa nyiewo diel to ngimane ma ok ber. Amenda ware.
Eh, Eh, aware. Ato ma dhoge chalo dho dho guok. Ma
Jatende dwa diel koso dwa ng'eyo kaka diel chal. ba ma okethore.
Ne tim niya, Diel modhero malich mane chok chonge. Iwinja. Kaka chalo.
weche mang'eny aye.
Kidwa diel, Eh? miya siling' alufu adek gi mia abich ikaw diel. Ne kata na tunge.
Tung diel ok yik inyiewo diel. Tung diel ichamo. Ne kata na bot bot diel. We ng'iyo diel kamano bwana, ka bedala to wadi diel adhi kuchiro bwana. Adhi Diel- chiro go sa- Diel ni nigi sida. sida manade.
Ma be diel manyalo terore kata mana gi wadgi bwana manyuol nyathi. An bende aware, jatelo, Mm. awaro diel. Imiya pesa koso ing'iyo gik ma diel nigo. Ng'utego tang'o motimo.
Machalo ma gima ng'utego nitiere gi

Omedo adier koso kidwa adier? Adwa deal jaduong'. Yako sing alufu ariyo.
Alufu ariyo? Eh.
Aonge pesa. Adhi chiro.
Aonge pesa. Koro Achop chiro. Gimi chiro kuno be mamba ae bwana. Jogo To kara ng'o michanda?
Deal ni. Eh.
Gidhi kawo ni siling mia aboro. An adwa mi 1700 pesa taslim. Mae tich matiyo jatelo.
Eh. Iwinja? Eh. Ande amba waro dieni hmm. mondo ayude kata sikari moro. Koro itama diel.
Ok atami diel. Kawo diel idhi go chiro.
Wadhi wang'i ane kaka idwa timo kode. Timie. Jaduong' diendi nokelna ka. Ne Dhi ji ae kucho. bwana, ema Pesa an dhi adwa ni. mana winjo bech Ema dielno. dhi ni wadhi bwana. Adwa mana winjo bech Bwana, dielno. tumia kinyonge. Dielno ok anyal nyiewo na miye pesa Bwana, na. tumia Gol kinyonge. pesa na diel motop. Werigo bwana. Diel motop Werigo, madung'. Werigo. Ne chok diel kaka chal. Werigo Mano diel bwana. manyalo terore gi diel wadgi manyuol nyathi. Werigo. Watu We pimo werigo. pacha bwana. Werigo. Wanere. Oma jaduong' chung' kanyo ka mi miya dielno.
Tich rach makata ni uso to ok usre. Jamni okwamo e chiro malich. Kagi. Ah, lakini adhi maber. Ka koro nyuok chama kawuono hinya, nyuok ma nyuok modhero cha. Nyuok cho hinya kabisa. Nyuok cho. Jaduong'.
Eh. Jaduong' to en ang'o bwana? Ber ahinya jadu.
Waro. Iyueyo gi ka. Antie.
Mara in ing'ama rach bwana. Atimo ang'o yawa?
Seche kapo ni ne usna chiaye e bei maber adwa miyi pesa maber malich machalo kama jatibukori itama chiaye. Ineno.
Eh? We kawa Koro ng'ama iuse rach. pesa pesa di e chiro kuro. We kawa ng'ama rach. Ah, Diela ah. diela yie ni alufu. Gima adwa ni inyisa, Mm. iuso diel ni pesa di e chiro kucho eri tama. Diela miya alufu gi aboro dong kamano. Eh, Alufu achiel gi mia aboro. Mhm. Tause alufu ariyo gi mia abich. Alufu ariyo gi mia abich. Samoro Ah, ah, omera mano atamora.
Diel cha dende nokethore mane ok inyal uso siling aluf ariyo gi mia abich. Diel Nam- cha ka ng'eny Eh. tiuse siling aluf achiel mia aboro gi piero abich. Tiende ni imedo siling piero abich kende e bei midwa uso nago cha. Ineno gima omiyo ause pesano? Yes. Ayudo joliel. Mago nosetimore osetimore. Eh. Gima onya wacho onge. Omalso. Bwana tiwinjo piny wachang'o? Weche mag siasa go. Eh, mondo tek.
Eh, Otek, ok wabed piny matin. wachuore.
Wabed piny matin.
ing'eni naparo nanyalo dhi gocho ne Raila Yeah.
to baga
an adhi Mm. gocho ne Wajakoya Ma Raila koro ok idhi gocho. ok adhi miye Ating'a malich machalo nade? nade dak ipenja nang'o omiyo ok adhi gocho ne Raila Ang'o miyo ok idhi gocho ne Raila? Kata kapok apenji mano. Mm. Bwana

Mane ogochona nyoro saa adi? Ma saa adek gi nus otieno.
Saa adek gi nus otieno. Mm. Ema Raila ogochona. Eh. Bana nyicha nigi projects bana madongo dongo manyien dwa timo no e Kenya ka. Ipano dhi timo. Kasi ing'e ni 6000 cha bende nitie. Ioro ne ji.
Ioro ioro ne ji kaka wan jok ma ok oti. Eh. Mera 6000 per month. Ah.
Kati wuonda. Eh? Ok adhi gochoni. An ok adhi gochoni. An adhi gocho ne Wajakoya.
Bwana itho waja ko igocho igocho ne kaka Ineno gima omora? Hmm?
No, na an ohand jamni ni. Sani ohinya. Koro naparo nadonjo e ohand nyasore. To ka Wajakoya to wacho ber ni kopo nobedo president yes to wadhi puro njaga.
eh, Iparo ang'o mona gocho Jawako- Wajakoya? To en tich mana sacha nadhi tich tich uso njaga no. koro imbe ni isetudori gi waja ko An owuon yes nitiere puotha moro aora.
Mm. Kamoro ma yande akombo ne joka joka joka. joko jo Eh. Mm. Koro kanyo odhi bedo puoth njaga te. Yes.
Adhi puro njaga.
Omeri iwi- iwinjo.
Eh. Bwana weri gi weche mag Wajakoya. Wakoni ni sani kata bwana Karaila obedo abeda president ni i. Mm. Bwana to donga gocho ne takone ni antiere gi osiepna moro ka to nodwa nochak project moro mar u- uso nyasore. Koni ni ng'ano nyalo fight ni Eh. ma in minyalo bedo ng'at adier Kenya. Ng'at achiel. moyie ni mar puro nyasoda mana nikech Raila Amolo Odinga bwana Mano Weri gi weche mag mano wanda tadhi, koa. mano talokora.
Eh? Ing'e gima chako omora kendo. yes Ne wach mar transportation mar guogi ni. eh Guok kaka to dhi kocha. eh Dong' ng'e ni mano waja- waja koa no yie. eh nikech Raila nikech chane nigi guogi An gi moko guogi. mapier gi chwe chwe An gi guogi. guok moro mapier chwe michako ng'ane ne Eh, Mano cha chako tibi owadgi oburu.
ichako tibi Eh, to ti- to tibi Dong' macha to notho.
Tibim nonindo.
Macha nondiek okolalgo.
Hey! Diek nonego naguo. Aywago nyaka wuon. We ochiko we we go mbaka guogno. Dhi mbaka machielo. To mera mano guok bwana mano We go pong' ba. mbaka guogno.
Dhi mbaka machielo. Iwacho ni tibim nonindo. Ondiek nochamo guogno.
Odhi yweyo gi jomalaike mag polo. Koro ineno wach Wajakoya. Yes, Wajakoya.
An adwaro niya, Mm.
kaka ne nyincho wacho cha, Mm. guogi an godo, puoth njaga an godo. Koro kopo ni obedo president, Mm. to adhi pidho njaga, adhi transport ang'o guogi Ehe. to kopo ni Raila ne wacho na ni oyie nonyalo onyalo yie naona pur njaga an kata achiel Mm. kech ka pure kenda to manda manda meu Yeah. mana meu kech onge ng'acha pure kendo Ah, ah, Eh. iwinjo wuora we wacho mang'eny in gimitimo an mawuoyo kodi ni bwana an ang'ama duong' e pati mar odm kamano kendo an an bana an an e coordinator mar ODM as a whole in an minena omara kare ki- an ang'ama kik pache ine- liw kik chikul ine penjo ng'ato nyathi kama- ang'ama osomo somo mak to mana ni wala- joma nena oko kanyo nena na ran somo to wala- lakini Mm. bana an ang'ama rieko somo to e lando na bwana jadi wadi somo bwana mama wapuro go ka bwana aa mano wasewacho wasewacho an ang'ama nigi tije koro gimitimo duogna e party go six piece nyaka malo Six ang'o? kisego six piece dong six piece asimiyo odm Oh. Six piece. odm Gimitim. six piece koro ada ni wawinjre paradi Para achiel.
chunyi gombo mondo mi ichak weche mag transportation of dogs Yeah. kasto idwa chak idhi puro Bang- nyasore Yeah. to chunyi bedo maluor kigone Raila omburu to Raila nyalo dhi tami puro nyaga. Kamano. Mano ok adier.
Jal cha dhi wuego mano. Wagochne Raila. cha. Gochne ane.
Eh. Kik awinj ni namba ne ok donjo.
Yes, hello. Hello. Jatelo, Yes. to chalo nade wuod piny Lenga lenga wana hii. ma iwuoyo gi coordinator Janabi MC Sam? Jatelo ne antiere gosiepna moro ka Eh. to ne entiere gi paro ariyo Awinji. eh, kendo nowacho ni oluor goni ombulu Eh, achiel kuom paro mane entiere godo jatelo awinji baba. nodwa ni mondo mi ochak eh, wach mar transportation of dogs Abo yiene. kamano kamano eh, nodwa ni ochak wach mar transportation of dogs tiende ni wa- otransport guogi koterwa outside african continent Eh, Kasto kendo ne ochak project moro mar puro nyasore. Eh. To opingo kendo omina gi wach malich mokalo nikech an onge koro kaka nanyalo kone. Nikech oluor ni kogoni ombulu Eh. midhi mibedo malo kanyo Eh. to ok inyal yie mondo mi mano timre. Mano kik chande. Koro nyisa ni to watim nang'o nikech wantiere kode ka a e owinjo kaka iwuoyo. En abong'eyo ka tim in. Ok awinji maber mheshimiwa. Abong'eyo ka tim in koro weyo go ombulu. Koro koni ako nago ombulu ibiro ng'eyo kaka itime. Eh, nobo yiene kata kende. En adier ni ibiro yie mondo mi jali opur nyasore. Abo yiene biro miya miya gino. To en adier ni ibiro yiene mondo mi o transport guogige go. Mano obiro timo en kende kende. Erokamano jatelo. Koro iwinjo gima jatelo koro ayie. Jatelo gima koro adwani mondo mi hakikisha ne Awinjo wuora. ni en adier ni en kende ng'at achiel en ema ibiro yiene mar mondo mi otim mago koso paro kende. Mano oseyie mana koyie ko six piece.
Jatelo wacho ni kiyie go six Awinjo. piece Adhi goyo. to ibiro timo gimoro amora midwaro Kenda. so long as this is consulted in one man e county mar Kenya. Koro jatelo Eh, Wago erokamano Baba, in kendi mwang'eyi ng'ama tali onge. mano en. Kendo wan gima wawero Nairobi ka Eh, en six piece. Are malo nyaka piny. mano otim baba. Erokamano wuora, bed gi odiochieng' maber. Mano bende otim bedo ritoro. Eh, nyaka waritre maber kabisa. Eh, sa ogik.
Eh, sa oserumo kendo sa ogik ma nyaka koro waket weche te bed bed maler kendo wadwa gik ma timore in a very transparent way Manego.
erokamano mak odinga Aya. bed godiochieng' maber be blessed Aya.
eyo makare yie yani mani wuoyo kore ni simu
Yawa Yesu yawa. Omado ng'i. Iwinjo kaka iwuoyo gi Raila e simu. Iwinjo kaka baba choro e simu.
Omera kendo wuoyo kodi gi sauti bana. Omera bana. Ochoro ni kama ayo ochoro. An an kama mudhi obaga. Ni eh. Ah ah wacho ni wacho wacho ni ah. En kende mubro timo tijino. En kende mubro yini. Maisero ni an mako ir ng'ato kendo. Oi. Bwana Kuri just peace koso. Are malo nyaka piny.